Ana ýuwaş ýuwaş başlaberelim. Adamlaram giriberer. Salam ömme, men Kadir Berdi Nurberdi. Belki tanaýansyňyz. Bu günki streamimizde cyber security kursumyzda kiber howpsuzlyk kursumyzyň demo sapagy bolar. Ýagny şu sapaga görä kiberhowpsuzlyk kursy size göremi ýa dälmi şony kesgitlärsiňiz nesip bolsa. Biziň tutorymyz Kerim Berdi Agaýew Rumyniýa şäheriniň Rumyniýa döwletinden Buharest şäherinde ýaşaýar özi. Özem häzir Cyber Security ugrundan master etýär. Tanş boluň. Sizem özüňiz barda düşündirseňiz Eýmir dagaý. Salam Kadyr, sag boluň strime çagyranyňyz üçin. Bu gün geçenizde reklam edip aýdyşymyz ýalyk, biziň nesip bolsa Cyber Security başlajak kursumyzda şo kursy gutaraňyzdan soň edip biläýjek zatlaryňyzyň birini görkezjek. Ýagny meň häzirki görkezjek zadym Meň öwretjek, öwretjek zatlaryň içiniň bir bölüminiň içine bir bölüm diýseňem bolar. Ýagny şo zatlary öwrenip, häzirki edip görkezjek bir demonstrationymy ederis. Bunda näme ederis demonstrationda biz bir sany Windows maşyny gurdum men virtual boxda. Şony biz Linuxdan Windowsy biz haklaman öwreneris we onuň her hili ýollarynyň boldugyny öwreneris. Men skrinimi şeýle daýyn bir açsaňa. Mhm. Açdym. Arkaýyn ediber. Men ýeteýin. Okey. Görünýär. Awa, görünýär. Awa, ina indi biz şu Linux maşyndan şu Windows maşynyna häkläris. Nähilek emele getireris? Bu görşüňiz ýaly soňky Windows update gurlan sistem infosundan, sistem informationdan hem görüp bilersiňiz. Bular versiony, build number-y soňky update-ine görä gurlan bir Windows maşyn. we biz şuň içine girjek bolup häzir synanyşarys we oňa-da şu Kali Linux maşynyndan synanyşarys. Kali Linux bu bir Linuxyň bir distribýusiony, ýörite köplenç hakerler üçin ulanylýar, bir belliräk bir sistema diýsegem bolar. Häzir şeýlelik bilen terminal açýas. Biz şu kursda esasan Beef diýip bir software ulanarys. Beef näde size görner bärdede. Beef näme edýär? Adyna belli bolýar ýaly Browser Exploitation Framework. Ýagny biz häzir Windows maşynyna kim brauzerden bir zada girse, şony exploit etmän başar, exploit etjek bolar. Cover exploit the framework da terminlerini bilmeýän bolup bilersiňiz, bu ikän problema däl. Ony nesip bolsa kursumyzda ýuwaş-ýuwaş öwreneris we nälik aňsatdygyna özüňiz göz ýetirersiňiz. Indi biz birinji bilen beef nemämizi başlatýas, beef toolumyzy. O şu taýda beef start diýen nemede başlaýar. Häzir açylar. Açyldy. Nabardy biz serwisiniň statusyny görkezýär. Aktiw we men häzir şu adres bilen öz brauzerimde girsem. Öz brauzerimde girsem maňa bir sanak beef öz nemesini açyp berer. Bul görüşüňiz ýaly, men biraz zoom edeýin. Okey. Indi görüşüňiz ýaly, çep gyrada Hook Browsers diýýär. Hook Browsers diýmek bir gapylyp alnan brauzerlaryň session görkezýär. Şu wagtky bulara offlaýnlar, bärde onlaýnlar bar. Haçanda Biz indi bu bra bi beef tool nädip özüne brauzerleri hook edýär. Bir bir sanak JavaScript kod bar munuň. Hazır men şu taýda JavaScript-ini görkezsem, hook.js diýip bir sanak Bu şu uzun JavaScript kod bar. Haçanda victim diýen ýany Windowsda adam şu skripti işledende bize bifa jogap gelýär. Heý, men şu skripti işletdim. Nada session-yň bärde diýip gelýär. Bir käwagt özi glitch tutup durýar mundan kän problem ýok özüni update edip durýar. Biziň maksadymyz näme? Şu hook.js'i şu Windows maşynyna her browser açyp bir ýerleri girende, meselem, Firefox browseryny açdyk. Lýuboý bir websaýta girende, ýolbelede ýa-da lýuboý bir kelläňize geljek websaýta girende, şu JavaScript-i biz şo websaýtyň headerine goşmaly. Ýagny şo websaýt bilen bile şu skript hem işletmeli. Ony nädip ederis diýýäňiz? Mysal bir şu ugurda ethical hacking ugrunda bilinen bir man in the middle attack diýip bir metod bar. O näme edýär? Meselem, Siz diýeli telefonyňyzdan ýa-da kompýuterden lýuboý zatdan internete baglanyňyzda bir access point-a barýaňyz, routeram ondan soň sizi internete goýberýär. Man in the middle whatsapp näme edýär? Sen ortada durýaň. Adyndan hem belli bolşy man in the middle ýagny men haker ortada durup bar meselem sizden routera ýa-da access point-a baran Kommunikasiýa hemmesini meň üstümden geçýär. Ýagny men router bolýan wiktim üçin we router üçinem men wiktim bolýan. Ony nädip ýerine getirýär? Häzir onam bir cmd komandyny görkezeris. Meselem häzir geliň bir Windows maşynynyň IP adresini göreliň. Okey, IP adresimiz a 10.0.2.5 gateway-imizem şu. Gateway diýdim, köplenç router bolupdyr ýa indi. ARP diýip bir komand bar. ARP näme edýär? Şu benim networkymdaky hemme baglanan device-lary görkezýär. Meselem, görşüňiz ýaly, bula router bolupdyr ýa bu bir device, 2-3 soň 15 diýip bir device bar. Indi e, men eýýäm bärde öz e, nemämiň adresini bilýän. E, Kalimiň Kalidaky Linuxdaky öz adresini bilýän. Bir 10.0.15 e, ýagny Windowsda görüşimiz ýaly şul Ynha mac adresem şu. Indi biz näme etjek bolýas? Biz Windowsa diýýäs ki, şul adres seniň üçin router bolsun diýýäs. Ýagny men ara girjek. Siziň araňyz näme bolup geçýän bolsa, men şo taýda durjak we içindäki hemme zatlary meň üstümden geçsin diýýäs. Okey. Indi e, onu etmek üçin biz näme etýär? Onu etmek üçin Kali Linuxda, yani köp Linux versiýasynda ba, bir belli Better Cap diýip bir tool bar. Hazır onu görkezeýin men. Bunlar aýrylmış aýtdylar. Better cap diýip bir tool bardyr, aşakda da ýazyp görkezerdim. Better cap bu näme edýär? Şu wagt men Better cap başlatdym. Ýöne men başlatjak däldim. Help dokumentine gerekdi maňa. Linux-yň gowy zady, meselem, bir komanda näme edýänini biljek bolsaňyz, şo komandany ýazyp, ýerine help ýazsaňyz, size bir topar informasiýasyny çykaryp berýär, şoň näme hakyndadygyny. Kadir ya görünýär dämi şu zatlar bu ýerleşlerde görüner ýaly. Owa, görünýär, görünýär. Okey, cool. Indi diýeli Bettercap biz ulanmak üçin näme etmeli bolýar? Bettercap-da görşüňiz ýaly birinjiden biz interfeýsimizi bellemeli. Interfeýsimiz biziň näme bolup durýar? Interfeýsimiz görşüňiz ýaly şu ETH01 interfeýsi bilen işleýär, biz ýagny internete şoň bilen baglanyşýar. Ondan soň bize gerek zatlar içindäki optionlar bolup durýar. Men eýýäm öňünden bir käbir optionlary taýýarladym. Kän wagt ýitirmezlik üçin we size bu optionlary bilmegine bilmegiňize gerek ýok. Näme edýänini, komandalar näme edýänini siz özüňiz men kursda zatlar soňam öwrederin. Ýa men şu optionlary belirledim şu wagt, netprobe, irb spoof,

Näder Bettercap bilen aglaşjak bolar. Oň üçin näme etýär? Bettercap biram täbe bassaňyz, şu komandany özem dolduryp durýar, gaty bir kömek edýän bir zat. Internet iFace-myz belleýär. ITH01 Soňam Caplet, bu-da bir Bettercap-yň bir opsiony, munam soňuny bilmegiňize gerek ýok. Wes puf käp ýaňky gorkadan şu danda şu konfigurationlamy almaly bolýan. We entra basamda bärde AirPis bu full depth duplex işletdi. AirPis puf enabled işledi. Indi şu mes indi şu biziň local trafigimizde ýagny siz meselem öýüňizde bolsaňyz öýüňizdäki ýagny şu internet wi-fi-ýa zada kim bagly bolsa Şolar internete baglanýan bolsa hemmesi siziň üstüňizden geçip gidýär. Ýagny kim nämä baglansa siziň üstüňden geçip gidýär. Menä bu-da ýaňky o nol iki o nol iki bäş bu-da ýaňky biziň nemedäki görşüňiz ýaly Windowsymyzyň IP adresi. Şu tab gowja üns beriň. Ynha ýaňy Bettercab işletmäkäm biziň Routerimiz şu IP-si physical adresem şu. Biz indi ýaňy Bettercab işletdik. Indi ARPA-y ýene täzeden başlatsak eýýäm routeriň mac adresi üýtgedi we nämä deň? Görşüňiz ýalak ol mesh-iň mac adresine deň bolup durýa. Şeýdibem biz local networkymyzda ARP spoof diýip bir kiçiräk atakany amala aşyrdyk. we indi şul kompýuter men şu Windows maşynda nämä baglansam şu kompýuteriň üstünden geçip gitýädi. Şu taýda-da görersiňiz. Indi meselem görkezeli. Okey. Meselem näme? Meselem bir sanak web saýt bar. Ana arkada ýem görýänsiňiz işläp başlady. Walmweb.com diýe. Bu şu bir ýani bu vulnerable bolan bir web saýt. Uladaýyn biraz. Indi görşüňiz ýaly aşakda bar alnan requestler, zatlar, hemme zady meň üstümden geçip gitýär. Görşüňiz ýalyk. Meselem, bul saýt HTTPS bolmadygy üçin, ýagny secure bir web saýt bolmadygy üçin, men login bir zat etsemem, o-da meň üstümden geçip gitýär. Meselem, şu taýda bir sanaky login bir ýer bolmalydy. Ana, login. Meselem, username ýol belet. Ýol belet, täsirde ýol belet. Indi şu wagt login diýdim. Login etdi meň üçin ýöne arkada biz gelip häzir kalymyza seretsek, arkada men şu Ina username bilen password submit etdi. Ony men eýýäm sniff edip görüp bilýän. Bu diýmek bar connection meň üstümden geçip gidýär. Näme haýsy browser ulananyň görülýär bärde. Soň ina post metodymyz ýaňky eden, nirä edenimiz hemme zat durşuna meň üstümden geçip gidýär. Indi bu gaty güýçli bir tool Bettercap. Biz indi näme edip bilýäs? Men haçanda şu web saýty açamda şu web saýtyň sorsyna ýagny şuň içine men bir sany skripti goşjak. Ýaňky hook.js skriptini goşjak beef-iň. Ony nädip etmeli bolýan? Ara salaly. Ony birinji bilen şuny ýapalyň. Käwagt brauzeriň käşiň zadyny arassalamak möhüm bolup durýar. Okay. Indi Bettercard içinde HTTP, pardon, HSTC hijack diýip bir tool bar. Näme edýär? Bula HTTPS-leri geçýär. Ondan soňam käbir men isleýän hukuklamy ýa-da nemelermi JS lermi web saýda neme edip durýa. Ynha men HSTC hijack i işledemden soň görşüňiz ýaly şu taýda payloads payloads yň içinde ýagny ýol berek papkadaky men beef JS diýip ýaňy bir JavaScript ýasadym. Şo JavaScript ýagny hook JS web şu taýdaky beef JS nemesem bolup durýa. Gerekli bolan zady ştoby o nemetini, brauzerini, ştak session açmak üçin. Okay. Muň özi by default kilogram näme diýýär? Isleseňiz kilogram näme bolýar? Boýy ýazlan zady sahran edip durýar. Onam inject edýär. Indi biz näme etmek galýar? Biz lýuboý bir saýta giräýsek, hani ýa Windows maşyndan bir saýta giräýsek na şu taýda windows maşyn üstüňizi jemläň. Häzir men lýupoý bir web saýda girsem ol onlaýn brauzerlaryň arasynda ýere ýaňy beň kalyma bir session açylýar. Meselem nämä gireýin? Websaýt. Meselem. Ok, website dot org açyldy, üns berýän bolsaňyzam, bärde eýýäm website org aktiw nemeleň arasyna geldi. Aktiw zatlaryň arasyna geldi. Indi biz şuňa bassamyzda bärde Beef-iň içinde bir topar komandalar bar. Meselem, maňa esasy gyzyklanýan komandalar Tim Social Engineering, Çinme we bir topar komandalara biz bilen hemmesini eýsem kursda zatda göz aýlap geçjek ýöne şu wagt bir test üçin maňa bir gerekli zat bilen bir alert iberjek. Search edemde create alert dialog bärde de alertde näme görkezýär? You have been hacked diýen mesela. Gorkular adamy. Indi men şuny execute edäýemde, e, şu Windowsdaky e, brauzerde pop-up çykmaly. Barlap göreli. Execute. Bum, na. E, görünmeýän bolsa, you have been hacked diýip bir sanak e, pop-up çykardyp, ýa gorkuzdyk adamy, website ortadan gelýär diýip. Indi Biz bärdeäki toollar bilen gaty köp zat edip bilýäs. Meselem, indi men muň diňe brauzerini ele geçirdim şu wagt. Maňa torn kompýuterini ele geçirmek gerek. Oň üçin bärde update ýok. Application Fake notification bar firefox bar. Men şu taýda meselem häzir şunda bir update bar şony install et diýjek. Firefox bir update geldi. Şony ustanowka et diýjek. Ýöne men skaçat edip ustanowka etjek zady Firefox-yň çyn update däl-de, men tarapdan ýasalan bir troýan ýa-da wirus bolup durýar. Oňa işi näme? Şu şu kompýuteri içindäki zatlary göni maňa baglamak, ýagny Windows kompýuteri maňa baglamak bolup durýar. Ýagny Windowsa maňa dostup açmak diýmek bolýar. Ýe we gowy zady ol troýan ýa-da wirus kän antiwiruslar tarapyndanam görlenok. we wiruslat ýasamaglaň bir topar ýollary bar. Men wirus ýasap kän wagt gidip durjakka, sebäbi özüm öňünden eýýäm ýasap goýdum. Ina, şu taýda Update dokuz müň iki EXE diýip bir sanaw ýasalan wirusym bar. Ýa-da Traýan diýseňizem bolar, ýöne men muňa backdoor diýip at berilýär. SQL häkimiýetine backdoor, ýagny arkadan giriş diýlen bir ad berip durýar. Onam biz häzir özümizde Apache serwerimizde host ederis. Apache serwerimizde munuň üçin näme etmeli bolýarys? Ilki bilen Apache-ni başladalyň. Services Apache to start. status nörtek apaçy mi işe apaçy e, bilen sen kopýaňa bir web serwer bolup dur ýagny meniň kompýuterimi bir web serwer ýalyp görüp e, şoňa baglanmany e, öňüne aç öňüne açjak bolýar Okey. Apache-ni açdyk. Indi. Indi bize näme gerek? Beef-da diýär. An additional plugin is required to display some elements. Men maňa gerekkä. Critical update is available. Bärde hemme zat siziň wyobraženiýaňyza baglyda. Social engineering-am munuň içine girýär. Please update. Indi bärde şu adresimiň maňa wirusyň adresini bermeli. O da näme bolup durýar? Meň lokal adresim. Onuň üçin update 9 min ikili. Eksi. Okey, inni men häzir şu taýda şuny execute edäýemde, ana execute boldy. Ana, görşüňiz ýaly, biraz kiçiräk görünýär, zoom etjek bolaýyn ýene.

Biz e, görüşmez ýalak. Görüşmez ýalak. Update 9 ikimiz nem etdi. Indi biz bir işle däýende de häzir e, hiç zat bolmaýar. Ýöne biz şu işletjegini bilip öňünden taýar bolmagymyz gerekýärdi. Onu nädip edýäs? Onam Kali Linuxda diýä diýäs ki, neme diýäs? Hani Şul ýerde MSF Console diýip bir güýçli tool bar, bu köp zat üçin ulanylýar. Kurslarda zatlarda göreris. Men prosta häzir näme etjek? Şu Excel işledäýende bärik maňa signal ber diýjek. Onuň üçin hem men etmeli birinji zadym listener, ýagny diňleýji bir portumdan diňlemeli. Men bärde adyna ýöne ýerden neme diýmedim. 9 müň ki diýmedim. Näme alyp goýsaňyz hem bolar. Siz isleseňiz we aýkanyň, aýkanyň ýük bolsaňyz bolar, gaty köp zat edip bolýar. Wirus, wirus traýan bakteriýa ýasaňyzda. Indi biziň etmeli zatymyz biz şul basylaýanda diňlär ýalak bir sanaw listener goýmaly. Onuň üçin hem näme edýär? Siz bu komandalar hemmesini bilmegiňize gerek ýok, kelläňizi garyşdyryp oturmaň. Kursda zatda hemmesini görüp öwrenersiňiz. Munuň üçin biz bizde näme gerek bolup durýar? Exploit bu çykandylar gerek bolýar. Okey. Mundan soň bize payload gerek.

Men prosta şu wagt özümden etýän. Görşüňiz ýaly, şu taýda L-host we L-port diýýä. Men L-hostumy öz kompýuterimiňka goýmaly bolýan. L-portumam men dokuz müňkä görä ýasapdym wirusy. L-portumam şoňa görä goýýan. Okey, inni näme diýen? Exploit. Ya. We şol şu wagt diňläp otyr. Şeýdip. Şu wagt maňa geljek 9000 portda hemme connectionlar diňläp otyr. We inni haçanda şunu skachat eden adam Şuny şu taýda skaçat eden adam haçanda şuny başladanda, execute edende, diýä Windows protected bla bla bla diýä işletjekmi diýä, bärde hiç hili wirus zat diýenok, gowy işletjek diýä. Tap, dokuz iki aý işleýär. Ondan soňam görşüňiz ýaly bärik bize konnekşn geldi eýýäm. Ony nol iki bäşden bize konnekşn geldi. Boldy. Şeýdip menä biz Windowsyň içine girdik. Menä men şu taýda meselem sys info diýip ýazamda Görşüňiz ýala, Windows on, altmyş dörtlük arhitektura, Workgroup, bu ýerde Meterpreter bu bir shell ýalak bir zat düşünip bilersiňiz. Şu wagt men Windows-yň içinde men islenme dikile men meselem PS ýatsam, şo Windows maşyndaky hemme komandlary görüp bilýän. Başga näme? Get UID diýsem. Bärde username görkezýär men. Siz bu komandalaryň hemmesini bilmegiňize gerek ýok. Men esaslap biz şuwa Windowsyň içine girdik we islän zadyny edip bilýäs munuň içinde. We iň meniň neme edýän zadym, etjek bolup görkezjek bolan zadym şunuň häzir biz web kamerasyny häkläli we adamyň näme etýänini göreli. Ine häzir şu taýtda birje minut neme edeýin. nemämiň virtual boxy bir kamera baglaýyn. Şonda bir telefony kamera baglaýyn. Okey. Şu telefonumdan kamera baglandy. Indi hem şundan Troykan düşdüýin. Indi men öz Linux'umdan stream e, e, webcam stream diýsem maňa Gonşa Windows'daky kamerany stream edip durýar. Görşüňiz ýaly. Hmm, şeýdip hem biz e, Windows'un içindäki kamerany bir hakladyk. Ondan soňam stream edip durýar. Ondan soňam Windowsyň içine girdik, prosesleri gördük, ýuzerleri gördük we bundan aňyrsy hem öz maksadyňyza, islegiňize bagly, näme etseňiz edibermeli. Şeýleräk kadirine şundan ybarat. Meň etjek, görkezen zadym Biff ulandyk, ARP spoof etdik, Bending the Middle Attack etdik. Windows-a biň soňunda şeýdip gatnaşdyk. Ondan soň öz niýetiňize bagly diýýäňiz-de. Hawa, öz niýetiňize bagly. Ýöne kursumyzda şeýle bir näme bar, bölüm bar. Indi haçanda sen diýeli, boldy men düzeraýyn nämäni. Diýeli sen bir ýere girdiň, häklediň. Indi näme etjegini bileňok. Ondan soň häklendir soň bir topar etmeli gerek etmeli zatlar meselem ýyl galdyrmaly däl goýan ýylyňy arassalamaly sebäbi sen ýylyňdan gelýän adamlar barlaýan adamlar hemme loglar zatlar durýar meselem şu taýda clear Mesela ýaňky metaforda clear enw etseň, bar nemedäki event viewerdaky log hemmesini post goýber, hiç zat belli bolmaýar. Şonuň ýaly zatlar bar. Soraglar bar bolsa, gelen soraglar zatlar bolsa alyp bereli. Meň özümde birnäçe sorag döräp gitdi. Siz düşündirýän wagtyňyz gaty aňsat ýalyk edip Görkezdim. Ýöne men diňem bu duýgyny öň ýaşadym. Öň meň özümem web towlaping öwrenemsoň daşyndan görseň gatan zat ýaly ýöne özüň oturaňda beter kyn. Ýutubda-da eýlede beýlede görýäňda aňsatjak ýaly ýöne özüň oturýaň weli seredip etýäň welin bir zat ne to bolýar bir zat ýalňyş bolýar. Hara şolar ýalak meseleler ýüze çykýar. Bu web kamera häklemek dagy men bilmedim. Gaty aňsat edip görkezdiňiz siz. Nesip bolsa. Usulyny bilseň, biram garşyňdaky adamyň bärik. Muňa bir tarapda meselem meň häzir kursumda berjek bölümlemem görkezip geçerin nähilek haýsy bölümleri içerýär, kursuň bir kontentini görkezjek. Şonuň üçin de social engineering diýip bir bölümim bar. Meselem, adamlaryň nemesine görä, hereketlerine görä, meselem, men bolsam şol ýaly apdeit gelse, kän basmazdym, meselem. Ýöne hemme kişi biz ýalak däl-de, ondan köp adam basýar, edýär. Şular ýaly sorag gelip. Aslynda bu has trend soraglar. Söýgüliň akgaýalyndan döwmek, zat etmek şolar ýaly soraglar. Dogry. Aýyp. Näme diýýär bu wiruslar antiwirus tutýar-a, paşty 95% antiwirus tutýar diýýär. Ýöne ýaňky traýan wirus antiwirusa tutulmaýar diýip aýtdyňyzmy siz? Sebäbi tutulmaýa menädir ýaňky ýasallaryň käbiri sebäbi köp wirusleri diýşim ýala käbir toollar ba whale diýip ba ýaňky msf konsol ba we ondan başgada ýene empire zat diýip ba şolar bilen ýasalýa ýöne olar bilen ýasanda adamlar barlamak üçin köpüsi şo meselem virus total diýip bir ba bir sany websaýt ba şoňa goýýalar we o-da barlaýar şo egzeniň dady nämäniň wirusmy dälligini, sebäbi o men men häzir birine atak etjek bolsam barlaryn-a şo zadymy. Barlamda olaram gapyp alýar, a bula wirus indi nirde çyksa şul wirus diýip neme et diýip olaryň databeýsini apdeýt edip durýarlar we iň gowy ýol öz eliň bilen ýazylan bir wirus ýa-da troýanka diýýän meselem python ulanyp ýazyp bilersiňiz C language bilen ýazyp bilersiň, sebäbi C gaty low level-a düşýäni üçin gaty ony detekt etmek kynrak we sen bir sanak exe ýasanyňdan soň ony meselem diýeli XOR diýip bir algoritm bar, näme-de data structure algoritminde gören XOR bilen Ony enkrekde edip bilýäň. Ýagny sebäbi bir sistema girse o nämedigini bilenokda prosto öň gören zady däl we oňa wirus diýip bilmeýär. Şoň üçin ýa-da ýene bir edilýän bir metod bar. Şo zady işledäýende sen obyçny bir bat faýl diýip bilýäň, batch batch executor diýip bat faýl diýip bar. Şony işledäýende adamyň hem antiwiruslaryny öçürýär. Adamyň habarym bolanok. damarda anti wiruslaryny öçürip şu içindäki öz wirusy işledýär. Şon ýaly her hili o anti wiruslary geçmegiň her hili usullary bar ýöne gün geçdikçe kynlaşýar. Sebäbi bular bular bärden wiruslar tapýarlar. Sen täze wirus tapýaň şeýle saýkl bolup durýar-da bilýän olar tapýar sen geçýäň olar ýene tapýar geçýäň şeýdip bir kowlaşdy moýnaýaň şolar bilen. Ýöne praktikada kän bir üns berilmeýär eken. Men, mysal üçin, obyçny adamlar bir zat, piratski bir zat setap edende, ustanowiýt edende kän bir seredip duranokda, şo taýda zatlaryna soň ustanowiýt etýär, zat etýär, şo taýda başga zatlar hem gitýän bolmagy mümkin. Ondan soň Windows Defender nähilikä? Windows-yň öz sekuriti Ýaňky adaptasiýa. Windows Defenderam soňky döwürde köp zady detekt edip başlady. Ýöne mende bir gezek detekt etmedi. Meň özümde çyn bolan waka. Käwagt näme torrentden bir zady skaçaýa edip ustanowka etjek bolupdym. Şonda eden ýalak etdi. Ýöne birden kompýuter özüçe gyzyp baýyp başlady-da, bir seretseň, arkaly bir programma hemme zatlaryny enkript edip başlady. Oda tollala kompýuter enkript öňünde-de messež çykdy, bolly enkript edildi, pul töle bolmasa açamzok diýip. Şon ýaljak nämeler. Defender goraýar köplenç, goraýar, ýagny bilinýän köp zatlar goraýar, tak hany professionalny bir ýerlerde ulanjak bolsaň, otag eýem antiwirus solution-y ulanyp bilersiň, meselem, güýçli enterprise-däki zatlary-da, a tak sen özüňde, özüň dek durup, eýläbeýlä girip ýa-da her hili piratsk zatlary etmäniňde, kän Windows dokanlar ýeterlik. Dogry. Buram ýaňy HTTP web saýtlaryny döwüp bildik-de, HTTPS bolanda ýaňyna döwüp bilmezlikmi ýa-da oňadan çäre bar? Ýok. O oňa çäre bar. O çäränem biraz uzyn sürýän üçin men biraz gysgarak etdim. O çärede bar. Meselem, HTTPS bar. Meselem, bilinýän köp saýtlar HTTPS-da, Facebook, Instagram, Twitter, Google, ýolbelet. Ondan soň Olar HTTPS bilen goralan we sen man in the middle bolanda aradaky communication secure da sen okap bileňok. We oň üçin hem belli bir metodlar bar. Meselem, sen agar facebook.com-a giräýeňde seni facebook korn na girer ýaly etýär, on ýaly adres ýok aslynda. Korn diýip ýazaňda seň seň ünsüňi çekenak ýöne ol aslynda Run bilen na Mahat ýaly görünýär daňyrda. Ýa. Adam şoňa ka üns bermeýär. Şonda Korny özüňdäki meselem ýagny üns berensiň men Apache serwer ustanowka edipdim. Ýa. Ni meselem DNS spoofing diýip bir atak bar. Ýagny DNS-ni üýtgetsem adam lýuboý bir web saýta girende meň listymdaky web saýtlara girende Olara üýtmesin-de, meň Apaçime üýtsün diýip bilýän. Meň Apaçimde-de, ýagny feýk bir Facebookyň ýa-da lýuboý bir zadyň nemesini açýan. Şo taýda neme edip get. Bir neme meň kursumda bar, şu HTTPS-leri nädip geçmeli. Soň käbir kompaniýalar zatlar güýçli bolany üçin olar HTTPS-den soň HSTC diýip bir zat bar. Ol Eýç şony bypass edýärlerem neme etmek üçin we olaram bypass etmegiň käbir ýollary bar. HSTC ol HTTPS-den biraz üstünräkde we öwrenesiňiz gelýän bolsa şu zatlar kursuň nemesinde men programmasynda goýupdym. Onda biziň cyber security kursumyz barada biraz gürrüň beräýiň, prezentasiýaňyzam açyp.

Siz bu kursa gatnaşjak bolsaňyz sizden ýa mütleşik bir gerekli zat ýok. Iň esasy zat siziň motiwasiýaňyz we islegiňiz gerek. Men pikirimçe, galan zatlar problema däl galýan. Basic IT skills'lary bilseňiz gowy bolar. Linux ýa-da coding ýa-da häkiň bir zady bilmegiňize gerek ýok, onuň hemmäsini kursa öwrederis. Kompýuteriňiz bolsa ram sekiz gigadan sekiz giga zat bolsa gowy bolarmyka diýen minimum sebäbi biz meselem şuny ýaly ssenariýalarda, laplarda, zatlarda iki sany ötürmaşyn zatda işletmeli bolýar. Operating system hiç hili tapawudy ýok, öz özüňiz nähili komfortly ýa bolsa Windows, Mac OS ýa-da Linux tapawudy ýok. Soň kursuň dowamynda biz Wi-Fi-laryň häklemegini öwreneris. Şonda monitor mody ulanýan bir Wi-Fi adapterler gerek bolup durar. Olar arzalaram, gymmatlaram, bular islege görä-de bolup biler. We aýdyşym ýaly iň esasy zat şu zatlary öwrenmek, täze tehnologiýalary öwrenmek we motiwated bolmak, excited bolmak gerek. Kursuň dowamynda biz dört sany esasy bölümden ybarat bolup durar, şolaryň üstünde durup geçeris. Birinji bölüm biz network hacking bolup durar. Onda biz nämäni öwrederis? Bu taýda biz networkleri häklemäni öwrederiz, networkleri test etmäni öwrederiz. Ondan wired wireless tapawudy ýok, wifi bolsun, wired bolsun. Ikinji bölümimiz gaining access. Munda ýaňky biziň edişimiz ýaly, ýaňky biziňki gaining access metoddy, ýaňky eden beef ulanyp eden atakamyz. garşydaky kompýutere full access neme etmek ýa-da häklemek tapawudy ýok server side client side bolup dur. Indi biz şu wagt üns beren bolsaňyz client side hata berdik. Sebäbi browseryny hata berdik. Server side ekanda etmedik. Post exploitation Indi ýaňky kader aýdyşyna görä, ina post eksploatation bölüminde sen indi häkladyň, häklandan soň sen näme etmeli? Ina ol şu üçünji bölümde geçip durýar. We iň soňky we bonus näme diýibem biler, web saýt and web application hacking. Munda biz web saýtlary analiz ederis, web saýtlar hakynda informasiýa alarys, web saýtlary nädip häkleýär, web saýtlary nädip gurlan, olar nädip işleýär, ýaňky HTTPS-ler, soň serwerler, Apache-ler, Apache-daky käbir meselem security flow-lar, şularyň hemmesini analiz eder. Ondan bu kurs kimler üçin bolup durar? ethical hacking penetration testing öwrenesi gelýänler bolup biler. Ýagny kompýuterler nähili işleýär, sistemalar nähili işleýär we onuň gowşak ýerleri bilen gyzyklanýanlar bolup biler. Ýa-da şu hakerlerden özüni goramak isleýänlerem bu kursa gatnaşyp biler. Sebäbi biz şu bölümleriň hemmesini geçemizden soň dowamynda o eden gowşak taraplaryny ýapmana synag bereris. şeýleräk bolup durýar. Şeýleräk bir gysgaça men kursuň bir kontentini görkezdim. Gatgo, soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Biziň öçende kurs barada ýene-de goşmaça maglumatlar aýdarys. Kurs nesip bolsa awgust aýynyň altysyndan soň başlar. Hepdäniň haýsy günler boljagyny belledimzok. Belledimizden soň belli bir senäni aýdarys, ýöne awgustyň altysyndan soň kän gijä galman başladarys. Şular ýaly sorag gelipdir, Apaçi näme diýýär? Ýaňam bir gezek agzap geçipdiňiz. Apaçi web serwer bolup durýar. Ýagny siz görýän, meselem, şu wagtky girýän web saýtlaryňyz, olar web web ýagny siz meselem Google com ýa-da facebook.com diýip ýazaňyzda şo şundan hem şo bir ýerde internetde durmalyny on durýan ýerinem şo apaçi neme diýä jogap berip durýa web serwer bolup gitýä bi bu diňe bir apaçi dal onda başga başgalar hem bar engine engine inx bar onda node.js bar Bular esasan ulanylýan bir web serwer, bir näme diýeýin, platforma diýseň hem bolar, şo seň web saýdyňy onlaýn tutmak üçin internetde. Haýsy-haýsy günler bolar Katýa? Hepdede iki gün bolarmy ýa-da üç gün bolarmy? Geliň. Biraz muny näme edip bileris? Ony geljek adamlar bilen hem gürleşeli, olar nähili düşünýär? Belki-de üç gün etseň, köpüsi iç gytgynç diýer. Ýa iç gytgynç diýmez-de, kas köp gelýär diýer, pul diýsek. Bu w obşim nemelere bagly, hem maňa bagly bolup durar, hem okuwçylara bagly bolup durar. Indi ikimize-de bir boljak boljak bir zat etsek, kim üçin hem win-win bolsa, o bolar, o iki-üç gün bolup biler. Dogry. Kurs töleglim diýä, hawa kurs tölegli häzir men bahalaryny görkezer. Bahalaryny tölänlerinden soň okuwçylarynyň sanyna görä okuwçylardan hem sorar, hem tüwdürmede görä sorar. Şoň arasynda belli bir wagt belläp, şoň hepdede 2 ýa-da 3 gün edip Kursumyzy başladarys. Men häzir ekran paýlaşaýyn. Kursumyzyň asyl bahasy 70 dollar bolar. Ýöne şu günki demo sapaga gatnaşanlar we tanyşlaryňyza aýdyp bilersiňiz, eger bir günüň içinde töleseňiz 49 dollar, ýagny 50 dollar töwereginde 30 prosent skidka bilen, arzanladyş bilen töläp bilýäňiz. Şu gün aýyň ýigrimi üçi, ertir aýyň ýigrimi dördüne çenli sagat, Türkmenistan sagady bilen dokuza çenli töläp ýetişseňiz, kyrk dokuz dollardan okap bilersiňiz. Kursumyzyň dowamlylygy ýigrimi iki sagat bolar. Nesip bolsa, ony kursumyzdaky boljak zatlary türkmen diline hem terjime edip, postlarymyzda paýlaşarys, nesip bolsa. Kursuň bahasy şular ýalak, ýöne bir günüň içinde töläp ýetişmeseňiz ýa-da tanyşlaryňyz bar bolsa bir günüň içinde olar töläp ýetişmese, soň zat bolar, ýetmiş dollardan tölemeli bolýaňyz. Ýöne ýene-de bir görnüşi bar, eger siziň birden hemme kursy töläp bilme ýagdaýyňyz bolmasa, bölüp töläp okap bilýäňiz. Mysal üçin, skidka bilen bölüp töleseňiz, şu gün töleseňiz ýetmiş dollar bolýar, ýagny häzir otuz bäş dollar töleseňiz, kursuň ikinji ýarymynda ýene bir otuz dört dollar töleseňiz bolar. Munam ýagny bir günüň içinde töleseňiz ýetmiş dollar, ýöne soň bölüp tölejek diýseňiz ýüz dollar bolar, ýagny elli dollary soň başynda kurs başlamaka töleýäňiz, soňam kursuň ikinji bölegine ýene elli dollar böleýär. bileýäňiz. Şonuň üçin iň amatlysy şu wagt göni töläniňiz ýa ikä bölüp töläp bilersiňiz ýa-da göni töleseňiz elli dollar, ikä bölüp töleseňiz otuz bäş dollar, otuz bäş dollardan iki gezek töleýäňiz. Täk noldan öwredýäňmi? Hawa, Kerimberdi ýaňam başda belläp geçdi. Belli bir koding ýa-da kompýuter leweliňiz bolmak gerekkä, ýagny programmirlemeden bir zat bilmegiňize möhüm däl, ýöne şu esasan kompýuteri ulanyp bilýän bolsaňyz boldy. Ýagny kompýuteri noldan däl-de, kompýuteri ametiwer lewelde bilýän adam okap bilýär. Nädip tölemelikä? Men häzir linklerini ugradaryn. Hatda häzir hem ugradyp bilerin. Ştaýda häzir bir müň birinji ugradjak linkim otuz prosent skidkaly kursuň bahasy, ýagny kyrk dokuz dollar. Häzir bölüp tölejekler üçin otuz bäş dollardan, otuz bäş dollardan töläp okajaklar üçin hem ikinji link. sorap bilersiňiz, başyny diňlemedim diýýär. Meň pikirimçe şu linkden häzir zadymyzy gutarandan soň onlaýn gutarandan soň YouTube-da durarmyka diýýär. YouTube-da durar we başyna saradyp geçirip bilersiňiz. Ýöne bu demo sapagymyzam bir gün durmagy mümkin, kurs başlaýança. limitläp bileris. Ýöne olam maslahatlaşar, goýmagymyzam mümkin açyk ýagdaýda. Mugt okadylýar. Ýok, kurs tölegli. Şu günki demo sapagymyz mugtdy, ýöne kursuň özi tölegli bolar. Kursuň bahasy, ine şu ýerde görşüňiz ýaly, asyl bahasy ýetmiş dollar, ýöne şu gün töleseňiz kyrk dokuz dollardan töläp okap bilýäňiz. Kursda nämeler okadýaňyz ýaňy Kerimberdi gürrüň beripdi. Ýene muny post edip zat ederis, paýlaşarys. Hawa. Soň başga nähili soraglaryňyz bar? Kursa degişli ýa-da Ýutubymyza degişli soraglaryňyz bar bolsa, ýa bahasyna degişli bolsa, Eger tanyşlaryňyza okasy gelýänler bar bolsa, şu linkleri ugradyp bilersiňiz. Eger bu linkleri häzir siz tapmasaňyz, biziň Instagram hasabymyz ýa-da LinkedIn hasabymyz, islendik bir sosial mediamyzdan sorap bilersiňiz. Biziň adminlerimiz şu taýda size ýene linklerini ugradar. Hawa, mowt etme, etmäň gadyr ýok, gynansak-da biz öň birnäçe kurslary geçip gördük, mowt geçirdik. Gynansak-da hemme kursumyzyň gadyry bolmady. Hem-de zatlaryna biziň tutorymyzyňam level Sesiň gitdi Kadyr. Indi gel. Mugt etmän gadyr yok şoňa jogap beripdim da yani biz mugt kurtlara medip görüpdik gynansak da emmesi gadyrly geçmändir şoň üçin hem tutorlarymyzyň derejelerine görä indiki mugt kurslary has professional derejede etmegi planlaşdyrýas. Ondan soň şular ýaly kursuň bahalary, ýagny ertire çenli töläp ýetişseňiz bir günüň içinde elli dollar, Asyl bahasy ýetmiş dollar, eger kursy bölüp okajak bolsaňyz ýüz dollar. Eger şu bir günüň içinde otuz bäş dollar töläp ýetişseňiz, kursy ikä bölüp ýetmiş dollardan okap bilýäňiz. Meň ussada bir gysgaça aýdasym gelýän bir zat bar. Bu kurs kursa meselem diýeli sen diňe bir zady haslamany däl-de şu kompýuter IT sferasyndan köp zatdan bilgiňiz bolar kursuň soňunda. Sebäbi men munuň üçin-de başlangyçda networkingi öwretýän, ondan soň networkingden soň Meselem, web infrastrukturasy nähili işleýär, ýagny web saýtlar nähili işleýär bilen, meselem, HTTPS konneksiýonlar näme, şolaram başdan-aýak hemmesini geçmiş bolýan. Şeýdip hem siziň köp sferada bir her zatdan bir bilgiňiz bolýar kursuň soňunda we meniň pikirimçe bir gaty gowy mümkinçilik diýýän. We bir has low level-dan, ýagny az düşügräk level-dan özümem düşündirmäge synanyşaryn. Nesip bolsa gowy bolandyr diýýän. Hawa. Sag boluň köp-köp Kerim Erdogşular ýaly Arkane Mugt demo sapak taýýarlanyňyz üçin ýörite Olar işte açardı diýermi? Hawa. O nahardan öňki işte açar. Yani esas nahar. Indi gelmeli. Nesip bolsa. Onda şu günden 6-njy awgusta çenli ýazylyp bilýäňiz. Oňa çenli nesip bolsa iki hepde Hepdeden hem köpräk wagtyňyzy nesip bolsa ýazylyň. Eger tanyşlaryňyz okasy gelýän Cyber Security ugruna öwrenesi gelýän tanyşlaryňyz bar bolsa ugradyň, paýlaşyň. Nesip bolsa kurs gyzykly bolar diýip umyt edýäs. Onda näme Kerim Mert köp köp sag boluň. Siziňem soňky sözleriňizi alsak. Aý, nesip bolsa ýazylyň, okalyň, öwreneliň, häkläliň. Öýdýän başga. Men ýene bir link paýlaşaýyn şu taýda bir minut. Biziň zatdan eger siz eýýäm cyber security ugrunda işläp ýören bolsaňyzam size siz üçinem bir täzeligimiz bar mundan beýläk hem okaýanlar üçin hem eýýäm bilýänler üçin bir community döredýäs, ýagny Discord serwerlerde. Muny aslynda her ugurdan edýäs. Häzirki wagtda cyber security üçin hem Discord serwer açdyk. Cyber security ugrunda işleýänler, okaýanlar öz aralarynda bir-birine kömek edip, maslahatlaşyp, bir arada meseleleri çözüşip eder ýaly bir community döretdik. Giriň, bir-biriňize goltgy beriň, nesip bolsa. Onda näme, hemmäňize sag boluň. Goldaw berýäniňiz üçin köp-köp sag boluň. Siziň hem işleriňizde, okuwlaryňyzda hemmäňize üstünlik arzuw etýäs. Sag boluň, Kerim Merdan. Babar Kadyr, sag bol, siziň üçin hem üstünlik. Bolýar.